Żmien li fih il-Knisja sejħitilna għall-indiema, żmien tajjeb li aħna ma nistgħux ngħaddu mingħajru il għaliex fih niġu f'kuntatt mar-realtà, mal-verità tal-ħajja tagħna. Id-dnub mhuwiex il-verità kollha tagħna. Il-verità sħiħa tinkludi l-grazzja abbundanti li Alla jagħtina. Il-Vanġelu skont San Mark li l-Knisja qed tipproklama din is-sena huwa Vanġelu illi fih Ġesù jidħol mill-ewwel fix-xena bil-Bxara t-Tajba, il-Bxara tas-Saltna ta' Alla u s-sejħa għall-indiema. Infatti ma sibniex f'dal-Vanġelu rakkont dwar it-tfulija ta' Ġesù, dwar it-trobbija tiegħu, imma nsibu 'l Ġesù diġà qed jipprietka, diġà qed isejjaħ lis-soċjetà biex iddur lura lejn il-Mulej. Issa wasalna fil-Ġimgħa Mqaddsa, il-ġimgħa li fiha aħna niċċelebraw l-arrest, il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu. Hija dik il-ġimgħa li bidlet id-destin tal-bniedem. Hija dik il-ġimgħa li mingħajrha aħna konna nkunu mingħajr skop, mingħajr salvazzjoni. Inkunu tlifna l-mappa tal-fidwa tal-ħajja tagħna. Mhijiex ġimgħa faċli, hija ġimgħa li fiha ħafna tensjonijiet u ħafna ansjetà li għadda minnhom Ġesù u iżjed minnu forsi sħabu stess li jidħlu f'konfużjoni kbira. Kollox jibda f'Ħadd il-Palm meta Ġesù jidħol trijonfalment fost ħafna entużjażmu fil-belt ta' Ġerusalemm. Meta inti tkun sejjer f'xi pellegrinaġġ u tara mill-bogħod il-post li tkun ilek tixtieq, xi knisja, xi bażilika, bħal meta tmur Lourdes jew il-Vatikan, tara l-post li tkun ilek ħafna imxennaq għalih, int timtela bil-ferħ u bl-entużjażmu, issa wasalna! U hekk seħħ! F'dan il-ġurnata, f'dan il-jum li fih waslu fil-bibien ta' Ġerusalemm, fejn in-nies b'ħafna ferħ u entużjażmu jipproklamaw lil Ġesù bħala il-Messija, Osanna bin David. U spiss ngħidu illi huma ħasbu li kellu jkun tip ieħor ta' Messija iżda mbagħad Ġesù rrivela ruħu bħala Messija totalment differenti. Tgħidli imma ma ndunawx illi dan fuq ħmar u allura la fuq ħmara Huwa Messija fqir u umli. Fil-fatt Ġesù hemmhekk qiegħed itemm waħda mill-profeziji tal-profeta Żakkarija fit-Testment il-Qadim li fih is-sultan, il-profeta, ir-re, il-Messija, kellu jidħol fil-belt fuq ħmara. Meta Ġesù jidħol fil-belt riekeb fuq ħmara qiegħed jagħmel konnessjoni mal-wegħdiet l-antiki fejn Il-Profeta, il-Messija, ir-Re, kellu fil-fatt jiġi milqugħ riekeb fuq ħmara. Id-diżappunt, id-delużjoni l-kbira li kienu se jgħaddu n-nies u l-appostli tiegħu stess se tiġi allura mhux mid-dubju li Ġesù kien fil-fatt il-Messija l-mistenni imma pjuttost bil-mod li fih Alla permezz tiegħu ried lill-Messija jsalva l-poplu tiegħu. Ġesù jħabbar Tliet darbiet is-salib u l-passjoni tiegħu. U meta jagħmel hekk, l-appostli jitħawdu ed għaliex jindunaw illi dak li qed jistennew minn Ġesù mhuwiex se jirrevela ruħu b'dak il-mod. Fil-Vanġelu skont San Mark aħna naraw moviment dinamiku, naraw mixja kontinwa u kważi jaqtagħlek nifsek minn episodju għall-ieħor ma jittikx ċans illi jgħidlek mill-ewwel marru hemm, U mbagħad għamlu hemm. Isek qed tara film bid-dwal tal-kameras f'għajnejk li jamxuk u ma jirnexxilekx tara xena sħiħa. U Ġesù kontinwament jgħaddi minn episodju għal ieħor. U hekk isseħħ malajr ukoll il-Passjoni, l-Arrest, il-Ġuri li jgħaddi minnhom. Ħaġa sorprendenti illi Ġesù tul il-Vanġelu ta' San Mark iżomm sieket dwar l-identità tiegħu, il-famuż sigriet messjaniku, isikket l-appostli ma jridhomx jgħidu lin-nies min hu, sakemm fl-aħħar jiġi wiċċ imb'wiċċ fil-ġuri tiegħu. U meta l-qassis il-kbir isaqsih, Inti il-Messija, Bin Alla l-Imbierek? Ġesù jgħid, Jiena hu, għall-ewwel darba. Qisu qed jgħidlek, f'din id-dinja kollha ta' tħarbit u konfużjoni u dnub, m'hemmx kliem li jista' jesprimi il-vera identità tal-Iben ta' Alla. U issa huwa stess jirrivela hu min hu, Jiena hu. Similarment, fl-aħħar, meta naraw l-esperjenza tar-riżurezzjoni, San Mark huwa siket ħafna u kawt ħafna Jippreżentalna biss il-qabar vojt. Isu qed jgħidlek ma hemmx kliem fid-dinja, ma hemmx kliem fil-ħolqien illi jesprimi il-misteru kbir tal-univers. Allura il-qarrej tal-Vanġelu jibqa' waħdu fl-aħħar u irid jieħu deċiżjoni, irid jiddeċiedi hu jekk din il-ġimgħa tal-Passjoni, din il-mewt illi għadda minnha Ġesù, fil-fatt twasslux għall-fidi fil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Irid jagħżel hu jekk il-preżenza, il-messaġġ, il-persuna ta' Ġesù Kristu ġabitx differenza daqshekk kbira fil-ħajja tiegħu hekk illi jasal biex jiftaħ qalbu, jiftaħ moħħu għall-kreattività tal-għaġeb illi fiha r-Riżurezzjoni.